Кунаклар, балалар матур киенеп килгәннәр. Менә инде сабан туй алларыннан, инде бу теге балалар сабан туе башланган көннәрне хәтерләтә дип әйтергә кирәк. Һәм инде еллар буена 49 ел, 50 елга якын менә шундый тарихи вакыйга

Гомер буйларына шушы дуслыкны югалтмыйча, ныгытып әле э, гомер буе үзләре белән алып йөриләрдер дип. Бу инициатива башка районнар өчен дә хас бит инде. Әгәр дә без э, балаларыбызны, яшь буын вәкилләребезне шушы чордан ук тәрбияләмәсәк, аны э, киләчәктә уже өлкәнәя төшкәч тәрбияләү авырдыр дип саныйм мин. Ә Балтач районының башка районнарда ничәп юк дигәненә сәбәпче булып, Балтач районы бит инде төньяк район. Ул ике республика белән чикләшкән, Киров һәм Мари Төрек, Мари Ел районнары белән дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә менә бу чараның мәгънәсен, аның тирәнлеген аңлап, бу чара оештырылган һәм бүгенге көнгә кадәр барадыр дип исәплим мин үзем. Бездә кабынган учак, Балтач районында кабынган учак. Һәрвакытта да дәвамчанлы булды. Менә илленчесен оештырырга да тырышалар инде хәзер Марий республикалары. Гомумән, пионерлар, гомумән, оештыручылар актив бездә. Шуның өчендер дип беләбез. Мин үзем инде 46 ел пионер вожатый булып эшләдем һәм шуның инде менә бүген 49 ел, 49 нчы Дуслык костюрында катнашу минем өчен бик зур бәхет. Минем йөрәгем пионер булып, әле дә пионер ялкыны бер вакытта да сүнми. Йөрәктә шундый рәхәт булып кала шушы бәйрәмнәрдә. Мин 63 елдан бирле эшләдем вожатый булып. 12 ел вожатый булып эшләдем. Соңадан миңа класс бирделәр, мин гел организатор булдым. Дом пионеровта даган бүтін жерде гел мин катнаштым. Хәзер дәге мине ташламыйлар. Инде 70 яшем тулды, Аллага шөкер. Бөтен бәйрәмне бер костерны калдырганым булмады, Аллага шөкер. Бик күңелле. Шушы костердан соң 10 яшькә яшәреп кайтасың. Бик зур рәхмәт уздыручы кешеләргә. Икенче елга Алла бирсә, безгә килерләр инде. 50 октябрь, ой, костер дружбы була. Толерантлык, бер-береңә хөрмәт, бер икенче күрше милләт халкына булган зур хөрмәт бу бәйрәмнең нигезендә ассызыкланып үтелә. Кечкенәдән, иң кечкенә вакыттан, мәктәптән детсад баласына шушы фикерне җиткерү һәм аны булдыру, бу бәйрәмнең төп максаты. Бүгенге чарага килгәндә, аның исеменнән күренеп тора инде, дуслык учагы. Учагы ул җылылык бирә торган әйбер инде, дуслык үзе Күңелгә ятышлы менә бүгенге көндә бик актуаль темаларның берсе толерантность. Толерант тәрбияләү балаларны шуңа күрә менә бүгенге чара ул шуңа бер мисал булып тора. Киров, Марый һәм Татарстан Республиканың балалары бер-берсе белән аралашалар, дуслашалар. Гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Ә район эчендә килгәндә инде, әлбәттә, безнең бу юнәлештә бара торган эшләребез бик күп. Без инде укучы балалар белән генә түгел, хезмәттәге яшьләр белән дә гел, өлкән яшьтәге буыннар белән дә гел элемтәне өзеп бетермибез. Алар белән даими шушындый чаралар үткәреп киләбез. Әле менә шушының артыннан безнең Сабан туй милли бәйрәмебез, аның артыннан инде Борын Боттон дигән Ботмотлар бәйрәме үтәчәк. Үзем үскәндә мин дә шушы Чараның бер катнашучысы булып безнең заманга эләккән милләтләр, чөнки инде 49 ел үтә бит. Элегрәк инде алар бер-берсе белән танышып, хатлар аша аралашса, хәзер бит мөмкинлекләр күбрәк безнең. Шул ук интернетны әйтергә кирәк. Шул ук телефоннар, сотовый телефоннар, кәрәзле телефоннар, шуңа күрә алар бер-берсе белән инде танышып китүгә, вконтактта теге одноклассник группаларында фейсбукта һәм башка группаларда бер берсе белән аралашалар дуслашалар теге аларның аралашканын инде без шулай ук тоеп яшибез гомер тиз уза бит менә уйлап караганда шушы дуслык учагы белән дәген бергә бәйләнеш булганга инде 22 ел вакыт үткән аның инде 13 елы турыдан туры шушы учакларны әзерләүдә үткәрүдә, катнашуда туры килә. Дөреслектә дә 2000 нче еллар башында мәгариф бүлеге җитәкчесе булып эшләгәндә безнең алдыбызга шундый сорау туды. Өч республикадан җыелган балаларның шушындый матур, мәгънәле очрашуын ничек тәген тагы дагын зуррак, матуррак истәлек белән баету нишләп була микән шушы юнәлештә дип. Һәм инде безнең Мари республикасында беренче мәртәбә без мәгариф бүлеге җитәкчеләре очраштык. Аннан соң инде Киров өлкәсе Малмыж районында безнең шушындый очрашу булды. Очрашуларда кабул ителгән үзебезнең килгән нәтиҗә шундый булды. Балалар өчен кызык булырга тиеш менә бу очрашулар. Чөнки балалар күбесе бүгенгесе көндә үзләренең яшәгән мохитне әле белеп бетермиләр. Алар Якыннарым белергә мөмкин. Алар мәктәптә укыган дусларым белергә мөмкин. Алар әлегә үзләренең күрше районда нинди халык яши, шушындый ук э, балалар булганын, шушындый ук фикерләр, уйлар белән янып йөргәнен әле күз алдына китермәскә дә мөмкиннәр. Ә менә мондый очрашулар нәкъ менә шушы балаларның бергәләп берләшүенә китерә дип уйлыйм. Бездә бу традиция бүгенге көнгә кадәр дәвам итәбез. Иң элек, бер ай элек, өч республика бер урында очрашып, бу бәйрәмне быел кайсы көнне өчебезгә дә уңайлы вакытта ничек итеп үткәрү турында киңәшләшәбез. Анна инде беренче дуслык учагы Киров өлкәсе Малмыж районының Ральники авылында кабынган. Моңа бу мәктәпнең директоры Киселев бик нык ярдәм иткән. Икенче учак безнең Чепия мәктәбе территориясе базасында Чепия авылында кабынган. Ә өченче учак Марый республикасының Мари Төрек районы Мари Арбор авылы территориясендә кабынган. Бу беренче учаклар шушы чиктәш өч мәктәп тән башланып киткән. Һәм инде ул әкренләп район күләмендә күтәрелгән. Без шушы вакытта башлаган учакны, мин уймыйнаумча, бүген сүндерергә берничек тә хакыбыз юк. Ул илебездә бик авыр булганда, 90 нчы елларда да без аны, без һәрбер республика сүз бирәек, без сүндерергә тиеш түгел. Акча да юк и ул вакытта. Балаларга бер матур бәйрәм булсын дип, ул вакытта без бу учакны дәвам иттек. Һәм җитәкчеләребезнең ярдәме белән, район җитәкчеләренең ярдәме белән бу учак 49 ел яна. Традицион бу чара бик зур чара дип әйтер идем мин. Аның әһәмияте бүгенге көндә Тагы да зур! Чиктәш республикалардан куркып ятканчы, аларның балаларын дуслаштырсак, без, бәлки, күбрәк, тынычрак яшәргә үзебездән ниндидер өлеш кертә алыр идек. Бу бер дә авыр түгел. Мин моны бүгенге көндә Татарстанның һәрбер чигендә үткәреп була дип әйтәм.